Hello, nan rak dam cio maw? Tuni ka rak chim dingmi cu white discharge nu hnaprang kong part 2 ka rak chim lai. nu hnaprang i a tam cem nu nih kan tonmi cu bacterial vaginitis ti si le mah kha a yong a chuakmi kha ai she lai cun a rim a chia ngai lai le nga thumi bantuk rim khi a nam lai cun sex kan tuah hnu ah khin a chuak du khun cervix kan zo tikah khan buanbara bantukin a um um le mah hi bacterial vaginitis kan theih kho mi cu si Cun i thlop bul ning i zeitindah kan i thlop bul lai ti cun tablet metronidazole kha nan nuva khan ni sarih chung i hau lai. A pahnihnak ah cun ka rak chim dingmi cu trichomoniasis kan ti. Trichomoniasis cu zeitindah kan theih kho lai ti ahcun a zawng kha a rang lai cun a caan cun a caan ah cun ti bantukin a chuak lai cun mah a chuakmi kha a fak lawng si loin a phing lai a thak fawn lai cun i chawnh kho a si zeitindah kan i chawnh kho ti cun sex tuah te hna travel te hna cun tileunak thuam kan i thuammi kan i hrawm tikah cun mah pawl kha i chawnh khawh a si. Mah hi protozoan parasite timi hin a chuakmi si le mah cervix nu innka kan zoh tikah khan dak ṭhen in thi tin an zoh i an kau i an zoh tikah khan strawberry bantukin um ca khan strawberry cervix ti zongin au anga i thlopbul ning cu metronidazole aa tlang kha ni sarih chung din hau lai le nuva khan din a si lai le mah vialte chung zarh khat chung cu sex tuah lo ding a si ṭhan lai. A pathumnak ah cun mah nu hnaphrang white discharge i a common deuh a pathumnak ah cun fungal infection yeast kan timi candidiasis candida vaginitis kan timi hi si a chuakmi nu hnaprang a zong cu caw hnuk bantuk a rawkmi bantuk khan a um lai a khal lai a thak lai a za fuan lai sex tuah tikah a fak pin ah zunzun tikah zong khan a fak lai sex tuah in i chon kho a si cun mah cervix now inka kan zo doctor nih an zo tikah khan cottage cheese appearance ma cawhnuk a chia mi bantuk cheese bantuk in um ca khan cottage cheese cervix song ti a si i thlop bul ning ding cu clotrimezol ma kha nu ta chungah khan thuk pi khan chiah a si lai le zan thum chung chiah a si lai le mah fungal infection hi atu le tu um pengmi recurrent timi kha um kho ca khan mah bantuk pawl ahcun a tlang ei chi ding te hna injection ding te hna kha um Cun nu hnaprang i palinak ahcun gonorrhea kan timi hi si. Mah hi a chuakmi nu hnaprang kha a ai she lai, a hring lai. Cun a caan ahcun sex tuah tikah khan a fak, zunzun tikah khan a kek in a tek lai. Zeitindah kan i chawnh khawh ning ti cun sex nih i chawnh khawh a si. Kan i thlup thlop bul ding ding cu doxycycline timi tablet kha nuva in ei hau lai le mah lawng kha si loin a caan ahcun safe triaxone injection te hna in antibiotic kha pek a hau a caan ahcun e in eimi azithromycin te hna pek hau mah vialte i thlop bul chungah hin sex tuah kha a ngah bak lai lo Panganak ah cun nu hnaprang hnaprang i a common pawl deuh ahcun PID kan ti. PID cu pelvic inflammatory disease ti a si le mah nu hnaprang a chuakmi a yawng kha a aishe lai, a ring a hring lai, a rim a chia lai, rim chia a chuakmi kha tam tuk in a chuak lai. Cun paw kha dim tein a fak chih lai. I sex in i chawnh i chawnh khawh a si mah ruah cun mah lawng kha si lo cun si loin sex khan mah zawtnak kha PID kha i zei bantuk infection zong ruang khan a kal lai le khi ka nau in te hna nau ci bawm te hna reproductive organs kan ti met na khan infection a tuah kho ma kha PID kan ti mi si i thlopbul ning ding cu doxycycline kha tablet kha le metronidazole tablet kha ni hlei li chung ei a si Cun nu hnaphra a common deuhmi a paruknak ahcun HPV kan ti le HPV cu human papillo ma virus ti a si. Mah hi virus a si le tuan deuh ka chimmi kha bacterial te hna, fungal te hna, gonorrhea ke STD te hna si. Atu hi cu virus in a si. Virus a chuak tikah zeiyong dah a si ahcun thisen a dukmi, a pawlmi, a pawl ti cu brown kan timi khi mah bantuk te hna khin a yong khi um lai le a rim a chia ngai lai le sex nih i chawnh khawh a si ṭhan mah hi lai HPV nih hin mah virus nih hin genital ward kan timi a bawmi tete khi a chuak kho mah kha i thlop ding ding cu si a thu i thumi kha hau cun cryotherapy kan ti le surgery te hna zong a hau cun mah HPV ṭhiamṭhiam nih hin cancer cervical cancer kan timi nau in cancer zong kha a chuah kho le cervix a bik takin a nau in inka mu cervix kan timi kha cancer kha a chuak kho ma cancer a si ahcun ai thlop building kha cancer treatment lak a hau cang lai ma nei lo nak ding ah khan screening tuah a hau ma screening cu zeitin ta kan tuah lai cun HPV test ka tuah a hau cun mah lawng kha siloin pep smear kan ti le pep smear kha kum thum ah voikhat tal hi cu check hau le pep smear cu clinic ah khan gaini clinic ah khan zohter nga le mah kong ka rak chimmi vialte i nu hnaprang i a common deuhmi a tam deuhmi zei ruangah timi ha ka rak chimmi si mah point ruk hi ka rak chim le mah i thlop bulning kong cang te hna hi a thei deuhmi ma bantukin ka um thlopbul a bik takin ramdang i ummi ca khan office zung rian ṭuanmi nan si tikah a caan zong nan ngei lo mah tikah khan thlopbul ning te nan duh ahcun fiang tein mah email ka rak chiam hian nan ran contact kan nan ran nan rak kan ka kon tek lai le cun nan sining kha fiang tein nan rak chim lai cun prescription in si zong khan kuat khawh nan si lai kai lom ka ma video ra ka zohmi vialte nan cungah kai lom tuk ti kha rak chim ta bye bye